Essalamu aleykum hormatly watandaşlar. Bu günki günde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan ýurdumyzda ýaş zehinleri ýüze çykarmakda giň mümkinçilikler, şertler döredilip berilýär. Elbetde garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde zehinleri ýüze çykarmakda bize Giň mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize biz köp sagbolsunlar aýdýas. Goý, Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaç alsyn. Eziz watandaşlar, biziň her birimiziň özboluşly aýratyn zehinimiz, ukyp-başarnygymyz bar. Ýöne, biziň gepleşigimize gatnaşjak myhmanlarymyzyň zehinleri diýseň üýtgeşik. Şoň üçinem biz gepleşigimize Zehinmi diýip at goýduk. Bu gün mähriban watandaşlar Zehinmi atly gepleşigimiziň ilkinji sany ýetirilýär. Biziň gepleşigimiziň ilkinji sanyna gatnaşýan myhmanymyz bolsa Aşgabat şäheriniň on dokuzynjy orta mekdebinde bilim alýan zehinlije körpe jigimiz Dawut Serdarow. Dawut Serdarowyň ukyp-başarnygy, zehini nähili? Sizi tanş etmek isleýäs. Birinji zehini, Islendik ýurduň adyny aýt, paýtagtyny göni aýdýa. Ikinji zehini, Islendik ýurduň baýdagyny görkez, şol baýdagyň haýsy ýurda degişliligini aýdyp berýä. Şeýle-de Aşgabat şägerinde hereket edýän awtobuslaryň ugurlaryny biziň körpez jigimiz Dawut Serdarow bilýär. Şeýle-de ýene bir üýtgeşik zehini bar. Sen şu wagt näçe ýaşyňdadygyňy Dawut Serdarow aýdýa. Ýöne nähili aýdýa? Sen näçinji ýylda doguldyň? Mysal üçin, bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda doguldyň. Sen şu wagt näçe ýaşyňda? Elbetde, gönden-göni sakynman, Dawut Serdarow öz zehini bilen näçe ýaşyndadygyňy aýdyp berer. Mähriban watandaşlar, onda biz uly hormat bilen gepleşigimiziň ilkinji myhmanyna gepleşigimize garaşýarys. Salam. Dawut Serdarow, ynha, mähriban tomaşaçylar, gepleşigimiziň ilkinji myhmany. Dawut, sen barada kän-kän maglumatlary biz tomaşaçylarymyza ýetirdik, şolar çynmy? Çyn. Sen şu zehinleri okyp başarnygy kimden öwrenýäň? Ýurtda paýtagtdan ejemden öwrendim. Awtobuslary özüm öwrendim. Aý, ýyly gaýtdym ýagşyna, ýa şuny bilemok. Näde öwreneniňi bilemok. Bilemok. Onda şo baýdaklaram gördüm, ondan soň ýa-ýadyma galdy. Şondan soň öwrenip başladym. Şeýdibem ýuwaşlyk bilen öz zehiniňi kämilleşdirdiň. Elbetde, mähriban watandaşlar, biz gepleşigimizdäki birnäçe gyzykly sowallarymyzy häzir Dawut Serdarowa ýollarys, Dawut Serdarowa bereris. Biziň hemmämiz hem tomaşa ederis. Zehinmi? Häzir synap göreris. Mähriban tomaşaçylar, siziň bilen ilkinji gezek ýaýlymda Zehinmi atly gepleşigimiziň ilkinji myhmany Dawut Serdarow. Häzir biz Ilkinji sowalymyzy Dawuda ýetireris. Ilkinji şertimiz sowalymyz şeýleräk, biz häzir ýurtlaryň adyny agzap geçeris. Senem sakynman şol ýurtlaryň paýtagtyny bilmeli. Başladyk munny. Ilki aňsat saçaklaryndan başlaýas. Awstraliýa. Kanberra. Azerbaýjan. Baku. Alžir. Alžir. Dogry, Argentina. Buenos Aires. Owganystan. Kabul. Bangladeş. Dakka. Bahreýn. Manama. Beliz. Belmopan. Belmopan, berekella. Boliwiýa. Sukre. Boliwiýa. Sukre. Dogry. Bruneý. Bandar Seri Bagawan. Näme? Ba Bandar Seri Bagawan. Berekella, dogry. Butan. Thimphu. Berekella, Watikan. Watikan. Dogry. Wengriýa. Budapeşt. Eee, Wýetnam. Hanoý. Gabon. Librewil. Ýene dowam edýäs, Gresiýa. Afiny. Grenada. Grenada. Sant Çarlz. Berekella, dogry. Gruziýa. Tbilisi. Daniýa. Kopengagen. Jubuti. Jubuti. Dominika. Jubuti, Jubuti. No, berekella, dogry. Dominika. Roza. Berekella, Müsür. Kair. Berekella, dogry. Zambiýa. Lusaka. Zambiýa, Lusaka, dogry. Zimbabwe. Harare. Berekella Indoneziýa. Jakarta. Iordaniýa. Amman. Yrak. Bagdat. Islandiýa. Reýkýawik. Italiýa. Rim. Berekella Ýemen. Sana. Kabowerde. Praýa. Berekella Kipr. Nikosiýa. Gyrgyzystan. Bişkek. Berekella Hytaý. Pekin. Kolumbiýa. Bogoto.

Markuşo. Berekella Ýamaýka. Hindistan. Berekella. Ine mähriban watandaşlar siziň özüňiz hem tomaşa edensiňiz. Birnäçe ýurtlaryň biz atlaryny aýtdyk. Paýtagtlaryny bolsa biziň gepleşigimiziň ilkinji myhmany Dawut Serdarow bilmegi başardy. Berekella Dawut. Saňa diňe üstünlikler arzuw edýäs. Hemem häzir gepleşigimizi indiki taýýarlan sowallarymyz bilen, şertlerimiz bilen dowam ederis. Dag, sen şu ýurtlaryň paýtagtlaryny bilýäň, baýdaklary bilýäň. Şolary nädip tiz wagtda ýadyňda saklaýaň? Men ýurtlaryň paýtagtyna geçen 2019-njy ýylyň ýanwar aýlarynda öwrendim. Şonda öwrenip başladyň? 2019-njy ýylda. Bir ýyl wagtyň dowamlygynda öwrendiň şolary.

Künde elli. Iki günde elli. Ýigrimi aşyp günde. Berekella. Indi e, sowallarymyz. Başladykmy? Men sana ynha e, birnäçe ýurtlaryň baýdaklaryny taýýarladym. Mähriban tomaşaçylar hemmäni hem görýär. Häzir yzygiderlikde biz ýurtlaryň baýdaklaryndan taýýarlanan sowallarymyzy dawa getireris. Başladykmy? Haýsy ýurduň baýdagy? Tailand. Tailand, berekella. Bu Kanada. Kanada, berekella. Indi çaltrak gideli.

Alžir. Alžir dogry. Bi. Ne kynna. Iň kiçi ýurt, dünýäde iň kiçi ýurt. Vatikan. Bi. Singapur. Singapur, berekella. Şri Lanka. Berekella Dawut. Mähriban watandaşlar ynha Dawut Serdarowyň ikinji ukyp açanyny hem synap gördük. Ýene-de birnäçe gyzykly sowallarymyz bar, şertlerimiz bar. Oňa häzir siziň özüňiz tomaşa edenňizde bilersiňiz. Oň üçin hem bizden daşlaşmaň. Ýaňy seýilgähde kän-kän sowallary Dawuda berdik. Dawut aljyrajak bolýar, ýöne Dawutdan beter men aljyraýan welin, Dawut şumat diýýär, Sen aljyratjak bolma meni. Men birazajyk pikirleneýin, pikirimi bir ýere jemläýin, ondan soň geläý meň ýanyma diýip, şeý diýip, şumat pikirlenip dur. Bäş munda boldy. Baraýyn indi ýanyna. Dawut Serdarow Armyda pikirlendiňmi? Nähili sowallardan kyn düşýämi ýa aljyraýaňmy? Aljyraýan. Aljyraýanok, ýöne pikirlendiň? Pikirlendim. Şumat, indiki sowallarymyzyň nähili boljakdygyny bilýäňmi? Bilýän. Awtoulaglaryň

Ony bilen bilemok ýöne ýoluň agyrsyna geçýär diýýärler. Bolýanmy sen nitmä kän ýadatmaly biz awtobuslar bilen baglanyşykly sowalymyzy häzir saňa ýetireliň. Başladykmy? Ýeňiljeginden başlaýas. Awtokombinat, howa menzil. Haýsy awtobus gatnaýar? Birlik. Başga? Boldy. Başga ýok.

Tekobazar awtomenzil. Ýedilik, kyrk ýedilik, elli üçlik. Kyrk ýedilik, elli üçlik. Indi köp ugurlar, köp awtobuslar bar. Tekobazar Büzmeýin. Altmyş bir, altmyş iki, ýetmiş dört. Boldumy? Berekella. Tekobazar Berzeňňi. On alty gider. Diňe. Awtomenzilden hem gidýän bar. On, otuz, ýöne ýok, otuz altylyk.

Kyrk. Kyrkyň özi gatnaýar. Berekella. Dogry. Parahat ýedi. Howa menzil. Oňa haýsy awtobuslar gatnaýar? Parahat ýedi. Howa menzil. Ýigrimkilik. Başga? On sekizlik. Berekella. On birlik awtobus nirä gatnaýar? Neme? A. Awtomenzil. Parahat ýedi. Awtomenzil. Berekella. Indi hazam çylşyrymlaşdyrýas. Men Parahat ýediden Tekabazara barjak. Haýsy awtobuslara münmeli? On dörtlük. On dörtlük. Soň?

Osata. Dor şu dogrymy. Dogry. Şu Aşgabat şäherindäki ýolagçy awtoulag kärhanasy täze iki sany ugurlary açdy. Awtobusmy? Hawa. Täze. On bäşlik. Olam täze açyldy. Ondan soň iki sany täze ugurlary açdy. Wokzal bilen Gurty aralygynda haýsy. Kyrkalty. Ýaňy ýakyn açyldy, ony nädip bilýäň? Gördüňmi? Ýok. Onda? Kelläme gezek. Kelläňe geleýde. Wokzal awtokombinat aralygynda täze ugur açyldy. Ol-a bilen. Ony bileňakmy? Onda men saňa öwredýän segsen sekizlik awtobus wokzal bilen awtokombinat aralygynda gatnaýar. Berekella! Gutlaýas! Ine, mähriban watandaşlar, tomaşaçylar, görşümiz ýaly, Dawutjygymyz awtobuslar bilen baglanyşykly sowalynda-da zehinli bilen, Diýseň ukyply jogap bermegi başardy. Berekella. Nämä gülýäň? Indi mähriban tomaşaçylar üçünji şertimize geçýäs. Gidäýeli. Ýör. Ýör onda. Mähriban tomaşaçylar Aşgabat şäherinde ýerleşýän Şabaz kofe taýýarlanyş merkezine biz häzir üçünji şertimizi synamak üçin gidýäs. Ýör. Sen özüňi zehinli hasap edýäňmi? Ýene şular ýaly zehiniň dowam etmek özüňde isleg barmy? Zehin dowam etmek hawa. Hawa. Sporty ösdüresiň gelýärmi özüňde? Sport. Ýok atman. Haýsyna? Judo. Judo. Nähili ýerleň bar? Gowy. Üçünji ýer bilen birinji ýer bar. Zehinmi atly gepleşigimizde ynha biz Dawut Serdarow bilen bilelikde paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän Şabaz kafesinde ynha görşümiz ýaly bilelikde gepleşigimiz dowam edýär. Biz şu ýazga gatnaşýan toparymyzyň şeýle-de dünýä belli birnäçe şahsyýetlerimiziň doglan ýyllaryny häzir Dawuda sowal hökmünde bermekçi. Olar şu wagt näçe ýaşynda? Dawudam bilmeli. Aňsatmy? Ýakynmy? Indi gaýgy indi öňler islemek gadymy döwürde doglan bolsa gynrak. Has aňyraga gitseň gynrak. Häzirki wagtda doglan bolsa onda onda gowy. Onda bile. Onda başlaýas. Meň oglum 2015-nji ýylda doguldy. Ol şu wagt näçe ýaşynda? Şu ýyl 5 ýaşy. 2020-nji ýylda şu ýyl 5 ýaşy. Men 1900

Ýuriý Gagarin Äleň giňişligine çykdy. Şondan bäri näçe wagt geçdi? Bir müň dokuz ýüz altmyş näçe? Altmyş bir. Elli dokuz ýyl öýdýän. Elli dokuz. Elli dokuz ýyl. Bir hasaplap geçýäm arkadaşlar. Berekella, dogry. Elbetde, mähriban tomaşaçylar, Zehin atly gepleşigimiziň esasy maksady, Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda ýaş zehinleri gözläp tapmak hem-de olaryň zehinligini tomaşaçylar, ildeşler size görkezmek. Biziň gepleşigimizde. Mähriban tomaşaçylar birnäçe gyzykly sowallarymyz bolar. Siziň özüňiz hem zehin bolsaňyz ýa-da siziň tanaýan zehinli çagalaryňyz, ýaşlaryňyz bar bolsa, onda hökmany suratda biz bilen habarlaşyň. Biziň özümiz size myhmançylyga bararys ýa-da biz sizi myhmançylyga çagyrarys. Öz pikirleriňizi, teswirleriňizi ýazyp bilersiňiz. Dawut Serdarow, Hakykatdan hem zehinmi? Biz-ä zehin diýýäs. Sizem öz pikirleriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Sen sowgat almagy gowy görýäňmi Dawut? Gowy. Nähili sowgatlary almagy gowy görýäň? Aýl tapawudy ýok. Sowgat bolsa bolýar. Şeýle dälmi? Ýaňy gepleşmemiziň dowamlygynda Aşgabat şäherinde hereket edýän awtobuslar bilen baglanyşykly birnäçe sowallary berdik. Berekella, ýörite Aşgabat şäherindäki Ýolagçy awtoulag kärhanasynyň adyndan saňa gowy ýadygärlik sowgatlar bar. Ne sowgatlar? Ilki bilen, Bir ýyllyk islendik awtobusda şu okuwçy karty bilen, petegi bilen islän ýeriňe gidip bilersiň. Berekella. Bu-da umumy ýol karty. Ýörite Aşgabat şäherindäki ýolagçy awtoulag kärhanasynyň adyndan saňa sowgat. Sowgatlar bar. Ýene-de sowgatlar. Geografiýany gowy görýäň, şoň üçinem dadadan, dadan, dadan, globus saňa ynha, ýörite Aşgabat ýolagçy awtoulag kärhanasynyň adyndan sowgat, berekella, okuw esbaplary saňa, okuw esbaplary, içinde suratlar bar, kitaplar bar, ertekiler bar, arkaýyn boş wagtlaryňda oka, ýörite ýene-de sowgat bar. Sporty gowy görýäň şeýle dämi? Ylgamagy gowy görýäňmi? Aşgabat şäherinde ýerleşýän Genji Hazyna söwda merkeziniň ikinji gatynda ýerleşýän sport egin-eşikler dükanynyň adyndan saňa sport aýakgaplary! Berekella! Ýene-de şeýle gowy, ýokary hilli sport aýakgaplary gerek bolsa, şol dükandan baryp arkaýyn alyp bilýäň. Gutly bolsun sowgatlar! Berekella Dawut! Serdarow biz hemişe saňa guwanýas hemişe begenýäs şeýle ýaş zehinlileň biziň ýurdumyzda garaşsyz Türkmenistan diýarymyzda bardygyna guwanýas hemişe zehiniň össür zehiniň kämilleşdir biz saňa okuwlaňňda durmuşdaňda diňe üstünligi arzuw edýäs sowatlyňam nesip etsin. Mähriban tomaşaçylar, siziň araňyzda-da zehinler bar bolsa, hökman biziň bilen habarlaşyň. Biz Täze zehinmi atly gepleşigimizde ýaş zehinleri ýüze çykararys, hemem mähriban tomaşaçylar gepleşigimiziň dowamlygynda ol zehinleri size ýetirer. Biz bilen nähili habarlaşmaly? Bize hökmany suratda öz pikirleriňizi, öz teswirleriňizi ýazyň, öz zehinleriňizi açyp görkeziň, şeýle-de Ylha ekranyny görýän telefon belgiňiziň üsti bilen sms arkaly ýa-da imo programmasynyň üsti bilen biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Onda näme, mähriban watanaşlar, häzirlikçe biz siziň bilen hoşlaşýarys, gepleşigimiziň indiki sanlarynda has hem zehinli çagalary biz size görkezeris, gepleşigimiziň indiki sanlaryna çenli hoş sag boluň!